Mata ranggi encelak tumu nyepi isi tu chelap laban dibai ujan malam kemari. Meda iya Rita, Nung Kisuk ke ba dapur ngadu air kupi ke anak sida sebilik ngirup agi. Apai enggau indai Rita agi gali dalam kibung ngena mimpi apai Rita temalam. Indai Rita, Temanah mimpi aku kemari. Engka ka nurun ku legi mai ranggi mudik ulu munggu, ku apai Rita. Nama kenyap nuan malam tadi? Aku semina ninga nuan demuh-demuh aja malam tadi. Engka nya bisi tu menyamuk ke ati aku kemari, ku Endai Rita nyauat Pai Rita. Enda, Endai Rita. Aku kemari mimpi bulih mayuh amat ikan sembah. Pukat ke ditan aku, nyau burak kasik ke ikan. Ulah aku kemari. Meda mimpi Pai Rita nya, iya indai Rita ngusah Pai Rita angkat ngambi ulih nyikap kereban ke dibai seduai ranggi mudik Ulu Munggu. Apai Rita angkat lalu pansut ke tanju alai iya ngitang pukat. Dia iya lalu nepu pukat nya dalam guni lalu tama ngagai bilik ke ngerak ke ranggi. Ku Ranggi, Dani, umbas tinduk. Tawas ari udah. Malu kitai bujang Dani Lowen peda indu dara. Ku Apai Rita, nunding Ranggi. Nama deka nchelak meh Ranggi tu tadi nangi peda indu dara. Ranggi pan lalu angkat Dani. Ngudah Rita tembu ngadu kai kupi enggau tumpi kena sida sebuat ngirup pagi nya. Dia Rita ngangau sida sebilik. Aram apai indai ngirup kitai kada tumpi enggau ai kopi nya agi angat. Enti udah chelap enda nyamai agi tumpi nya legi. Enda lah enti ranggi ke agi mandi nya, pia ku Rita ngangau indai seduai apai Rita. Meda Rita munyi nya seduai alu angkat. Lunga ai Kupi enggau Tumpi ke digaga Rita. Nyepi utai ke nyamai. Bagas, asai nyawa apai Rita makai Tumpi adu Rita. Chika remai ga Rita tu tadi. Nadai ngarap ke indai iya lebuh ngereja pengawa dapur. Enda legi nuan nungkus bekal kami duai Ranggi? Ka mudik ku ulu Munggu aku enggau Randi legi nyiga ikan. Ngichau bulih ikan kena lauk kitai sebuat pila lusa meh. Engka ke bisi, ku apai Rita madah ngagai Rita. Rita tu nadai ga beleman enda, sigi orang tu bagas, sigi orang tu mentas deh. Enti nyema kitai ke diatu, hu gaga bulih indu nya. Kitai nyadi apai enggau indai iya. Chelap mati meda iya kitai ke Pujang tu berebut meka ngulahka indu pemang mentas nya. Dia rita alu angkat ngadu bekal ke nempa seduai maya berikan. Nadai mantak hari ta sigi alu angkat ngadu pengawa deh enda baka kitai ke diatu mimit asuh orang. Nyau dua tiga kali ke ngasuh baru tudah ke angkat neh. Nya mah pengidup kitai diatu banding enggau kitai kelia deh. Ninga langgur apai iya mai berikan, Ranggi alu besikap lalu mai apai iya nurun ngicha ke jampat agi pulai legi nangi ngalih hari tau ujan. Pamau ujan, ukai ulih berikan menua nya nangi kebeh tunggal laban sungai kerangan. Nyadi. Ngena kebas tunggal tu enti nyema kitai ba Sungai Keragan endang mayuh bas tunggal. Endang ke sungai-sungai ke besai pun endang sigi bisi bas tunggal tu. Enu mai bala rau nya, bala pun kayu abi rebah tu. Nya ke bai bas tunggal tu tadi. Tau mati kitai mbah ba embal bas tunggal tu tadi. Sepengudah seduai tembu besikap, dia seduai menyanak lalu berangkat mudik ke Ulu Munggu. Kira bisi setengah jam, datai seduai din. Manah mai ga rampa menua agi kelia, enda baka ke diatu. Ari Chiru tau alai endur betinjau, sema jaku. Pengudah seduai nurun ari perau, Ranggi lalu ngetan pukat. Tenadai ngasuh apai iya. Te nadai, oh apai. Ai ngetan pukat tua aku tu dudok ditu, nadai meh kenya ragi tu tadi sigi orang bentas ga. Beka rita tu tadi laban sigi chukup chukup dajar apai indai deh. Nyadi apai iya tu lalu ngiga kayu dikena ngidup ka api. Tembu ragi ngetan pukat, seduai lalu dudok. Ngimbai tungkun api perita. Peda seduai teberenyut kelepong pukat baka ke bisi utai besai nuntung pukat. Abuh meraya pukat nya. Besai ikan nya enggi nuntung nya bisi ke nempa malam tu. Kuatir enggi. Tang seduai semina ngemata aja enda ngelara. Laban enti kitai tau. Kitai laban agi menua lantau wang deh menua ulu deh nyema kitai ngelara legi nunggai ke utai datai legi baka uhh nyin nah pama kitai nurun agi mayuh jelu bulih enda tau kitai pama kitai nyebut ke nya sebedau kitai nurun begiga ke utai begiga ke jelu ngasuh ke jelu sigi enda bulih kitai. Laban alah gacha ke mulut kitai tu tadi, nya mulut kitai tu mesti jaga pema nurun babah deh. Nya nya, sambil seduai ke nganti pukat tuai lalu ngintu diri, belawa ke upa mulung ke kasam abi. Ka belawa ke ikan, lembau ga sai ka ngabah pukat laban tagi mekang-mekang alai endur ngabas. Peda mata panah nyau tinggi. Nanda kenyau tengah hari ga. Ranggi lalu mai apai iya ngabah pukat. Peda ikan nyau burak ngelingat bepukat. Baka kenyap apai Rita malam tadi. Amai enda bula mimpi malam tadi. Sigi betul, ku dalam ati apai Rita. Seduai ranggi ngulahka ikan sembah nangka pemayuh lalu ditepu ba tubang. Ka penuh tubang alai seduai nempu ikan. Meda pemayuh ikan ke diulih apai iya lalu mai ranggi pulai. Anang pulai tu awat mas dua begigaka ikan tu chukup ke lawa kitai. Nalah abih punas ikan ditu. Enti nyema kitai tu enda betagang pun ngulah ke utai, ku Perita. Ranggi tu nadai mantah ga. Maya seduai ke mupuk pulai, dia anak mata Ranggi bisi tepeda baka ke ayas jelu, baka engkulit meda seduai ke benung ba perau. tang nyelaik iya ngulih dipeda iya tepesai baka rusa. Bulu gechelum senyunak mata aja chinang-chinang nggila seduai. Temirah mata ngulih nya dipeda Rangi. Enti nya jelu ngulih sigi bisi ati Rangi ka ngipak jelu nya. Dia ila. Eeh. Ila ngipak nya ga. Pigi ila mai ujang ko ansam ngi ngipak ke itu. Engka mayuh jelu ditu. Jelu nya ngayan kediri meda nadai mai senapang. Kena nimbak. Kuatir agi bejaku. Nyadi nangka tu aja cherita aku kenang sida kenang ke ranggi tu ka nipa jelu pegila dah. Nyadi pegila petangkan ke keni gaya ranggi tu ba renggat dua keni sida ranggi tu nipa jelu dah. Okey nangka tu aja meh cherita aku. Ngarap kita teperindang bah.